Fabian Baj e Arvei Roubèrs se rescontrèron a Gange en 2015 pendent una serada de sosten au vilatge sinistrat de Sant Laurenç lo Mini. Li dos artistas, respectivament contaire e musicaire, se metèron un pièi de farga fantastic conte d'or a la demanda de Fabian Baj. Aqueste, acostumat de contar en francés, agué l'envèja de crear un espectacle tot en occitan, que la musica ne'n sarrie pas solament intermèdi, mai actrice. Ara, laissatz-vos menar per aqueu duo d'una peripécia desmesurada desse personatge e dins una entrevista que vos raconta sa collaboracion.
E aisú i anèm totes dos. E donca escrich a a mes enform tot aqueles contes fantastics e me demandè de far de musica. Bon, ieu ero tranquilli, me disiò, bon, ben, i a de musica a faire? No! Rapidament m'aperceguère que ère pas juste de far tsuèn tsuèn com aquò, èrò d'èstre dins l'espectacle, la musica vertadièrament mesclada que se podie fondre amé las istòrias e que la musica, lo musicai o la musica, los instruments ère un pauc de personatge com aquò e donc aquò un pauc me tornèt la tèsta mai Aprèp lo temps qu'avèm trabalhat me rendi compte qu'es una capitada d'aver fach coma còrdon, mercé lo Fabian.
Espèr. Espèr. Espèr. Lontenc.
C'est vrai que au départ dans la proposition.

La musique du sens e toute sa place. Aprèp, çò que cal far atencion de pas cabusar dins la caricatura, per exemple, aquò se vei dins lo cinèma, durbís la pòrta, cal pas far aquò, cal trapar un autre mejan de titilhar l'esperit dau public, de l'audiéncia.
Senhor, aquò m'es impossible. Per ieu, la confeccion d'un costum es una aventura, un viatge sus un camin semenat de trabucs e de contratemps.
Per la causida de las musicas, bon per la màger part son de musica dicha tradicionala, non son de musica que coneissem pas lo tipe que l'a escrich o l'a fent, son de musica que se jogava dins las serradas i a fòrça temps. Çò que cal far es que bon i a lo tèxte de legir, plan segur, e pièi cal cercar, causir. Un tròç de musica. La repeticion seguent, non aquela aquí va pas. Vai pas. Anem lo cambiar per un autre. Bon, tot aquò. I a un pauc de musica qu'es ieu que l'ai escricha. Pas gran causa. I a un pauc. E autrament, çò son de musica coneguda dins lo mitan de la musica o de la cançon tradicionala. Occitan, un pauc de Provence, un pauc de Losèra, un pauc de Gar, aquí. E pièi i a çò que nosautres apelam de pum musicau, bon son de nòtas coma aquò, son es d'improvisacion. I a tanben un, una plaça per a l'improvisacion dins aquel espectacle.
Sus la talvèrn camina un òme jove. Pòrta sus la esquina un estut negre e lusenc. Cadun trap çò que vòl, tot çò que pòt, sabi pas tròp, per ieu i a una causa, per tu una autra e per una autra autra causa. Çò que podèm dire, e belèu lo Fabian lo dirà aprèp, se que dins cada conte i a un tipa qu'es un pauc, pas una victima, mas representi un pauc nosautres, Mas ei quelque poder. An hèr faire cadun un vòt e seràn enauslits sul pic. Los tres fraires Martin de Mouromutz, puei l'einat se risco de dire. I a quicò que me farió plaser? Sabi pas tròp çò qu'es. Ne n'ausissi parlar al mercat de la vila. Me sembla qu'apèlo aquò l'intelligéncia. Bachi, vòli èstre intelligent.
Li conte qu'ausi se debanu toti dingar. De Vilanòva les Avinhon is se vena. Lo duò ven d'acabar sa tresen residéncia d'escritura dins lo stau dei Laiga a Alègre la Sumada, vilatge onte rèsta Arvèir Robèrt. Aquò li permetèt de finalizar le tèxte despiai la creacion de l'espectacle i a un an. Hervé a fòrça trabalhat per lo per escriure las istòrias tanben, per passar del francés a l'occitan.
Per tradusir tot aquò, bon, avèm trabalhat un pauc avèc de monde dau CIRDÒC e pui un pauc a melhèr, bon, avèm capitat tot aquò. Mas, sus els vèrds, la tafur. El la pren per la mà, la mena al mitan de la sala e totes dus començo de dançar.
Lo premier còp avèm fach que 4 contes. Avèm jogat dus còp Amb quatre contes pei se'n passar a cinc. E çò qu'a cambiat aquí es, me aqueste ser èra pas tròp lisible, enfin c'était pas trop visible, es lo trabalh dens l'espaç, voilà, aquò a ben trabalhat.

C'est vraiment très interessant. Es aquò dins un espectacle capitat, çò que parèis pas grand caus o quicòm de reusit necessita un fum de trabalh. Es aquò.
Quintament de lo negre, mon òme se va dubtar de quicòm. Cossí fai. Alara, sus las mans, sus los braces, sus la peitrina, sus lo ventre, sus las cambas de la nòvia, Las duseinada tiru la pel. Dins una esquina fa un molinàs de pel e de carn. Ne'n fan un nus e la pausa dins lo lèit. Pei, a tu de totes los fambèls e dubrissu la pòrta.

Un peu par hasard, peut-être. La creacion d'espectacle vieu en lenga nòstra es una actualitat que cubris sempre que lo podèm e Fantastic Conte d'Ò nos a mostrat qu'èra possible per le contaire de se renovelar e de rebutar se limite. Acabam ara nòste reportatge qu'avèm filmat lo 11 d'abrieu au Jazz Corner Café de Someire dins Gare. Se volètz veire l'espectacle Fantastic Conte d'Ò,

Perqué la justícia es necessari? Dins aquel monde modèrn, cada jorn podèm veire lo manca de justícia. Moneda. Per de Quemonel es lo poison. Es quicon de marit. Las rescontres entre las personas en lo monde, dins d'autres païses o aquí en Occitània, bon, las rescontres.